ti kookoo bɛkɔ mu ara no na afuo eka ɔte kookoo baage mmiɛnsa nananom abere o afuo eka baage mmiɛnsa yɛka nso baabi maa so afuo eka no ɔte baage aduonu nso wobɛtumi ate bi sa. Ɛno nti na yɛde nhyehyɛɛ yɛfrɛ no productivity enhancement eh, programs yɛde baeɛ. Na ne nyinaa ne sɛ kokoo no ansa na ɛbɛso no ɛyɛ sɛ afuo no wosiesie no. Afuo no adɔ no deɛ nim sɛ akuafoɔ modɔ mo afuo ho na mmom titire paa ne sɛ ɔbɛpempa kookoo no mu, watwitwa mu, mma nea ehia nyinaa no wayi afiri mu, yɛfrɛ no proning. Akuafoɔ dodoɔ no ara nyɛ. Ghana woyi akuafoɔ ɔha, wɔn a ɛpempa wɔn kookoo mu yɛ ɛyi no proning no, wɔn nnuru du. Ɔha biara wɔn nnuru du. Afuo no ase, awia abɔduru ase a, yareɛ ntena afuo no mu. Anonomma afuo nom ɛna capsid mmoa no akyee mmoa no wɔn nyɛ baabi nhunta ɛnopa ho a koko pɛ mframa ɛma mframa fa afuo nom ewira a ɔtwitwa no nyinaa nso yɛ prɔka ɛka asase no ɛno ma asase sradeɛ no ɛdɔre. Nti ɛboa ma womu fertilizer koraa ɛtumi boa ma kookoo so. Nti ɛno yɛ adeɛ baako. Neɛ ɛtɔ so biam ɛyɛ kookoo paneɛ neɛ yɛka no hand pollination. Ɛno nso yɛde aba ɛne sɛ kookoo dua biara no. Ɔbɔ nhyira nni mmienu anaa mprenu afe. Abosome enum, nsia, nson no ɔbɔ nhyira ni. Afei abosome du baako, du mmienu ne Borɔnya akyi bosome no nso no wasan abɔ nhyira ni. Na nhyira ni no a ɔrebɔ no abosome nnum, nsia ne nson no mu no, sɛ ɔbɔ nhyira ni no a, dua biara a ɛbɔ nhyira ni bɛyɛ sɛ. Akan baako. Dua biara kogyina ho a, wokan a, abosome mmiɛnsa mu no, nhyirani apem na ɛbɛpue so. Yɛyɛɛ nhwehwɛmu no, apem no, mmoa nketenkete bi te sɛ ntontomma. Wɔn na wɔkɔfa nhyiren no brɛ mmaa a wɔde atoto mmaa no so. Potokaasɛm, yɛse cross-pollination, wɔn na ɛyɛ. Saa mmoa no, spaying no a yɛyɛ no, akuw dodoɔ no ara nti nhyiren no bɛba, nanso ɛnam sɛ mmaa no, nhyiren no, mmaa no a ɛwɔ mu no nnya mmarima ntotɔɔ wɔn so, na ne nyinaa poro agu. Bɔkoo afuo sɛ, O, afie m'afuo, ɛboɔ, nhyiren ne nsu ne nyinaa aporo agu. Enti ne tiawa ne sɛ, ɛma yɛfa mmaabunu sɛ dwuma no a mmoa no di no, Mmaabunu no mmra na wɔmmɛdi mma mo. Ɛno ne hand pollination. Me kan no, af dua no, sɛ hand pollination no so a, mo akuafoɔ me kan mmɔ hu. Ebi wɔ koraa aba nnum na ɛwɔ so. Ebi koraa bɛ ka ne no, na kyerɛ sɛ ebi koraa ne ho. Na mmom sɛ nkyere no wɔn ayɛ hand pollination a, kuebe. Hue de, dua baako biara no wanya koraa sɛ onya aba aduonum kɔ ɔha baako dua baako so. Yɛwɔ pollination a yɛayɛ a dua baako aha mmienu aba. Wokɔ afuw no na wohwɛ. Na kooko dua biara ano aha mmienu, aha mmienu, kyerɛ sɛ na meka nhyɛ na apem, apem no tumi yɛ ne nyinaa na kyerɛ sɛ dua baako wɔ apem wɔ so. Eti hand coordination no nso hia papaapa. Yɛde aba ɛno pa ho a, fertilizer no, wɔn sɛ egu fertilizer dada, nanso no yɛhyɛ mu kena ne sɛ ɛnam sɛ yɛyɛ pruning ne nti no, nhyɛn no dodoɔ na ɛbɛba so, wɔn hia aduane dodo. Na Laser no na ɛkɔ akɔnyane sradeɛ a na ɛwɔ asase no mu ama hwɛ nea ɛbɛba nyinaa no aba no ayɛ yie. Enti sɛ woyɛ wei nyinaa wie no angu fertilizer a, ɛno nso dodoɔ no a wopɛ no wonnya. Enti fertilizer no nso hia yɛ eka biara. Ɛyɛ organic fertilizer no wohia bag mmiɛnsa. Inorganic. Sorry, inorganic. Inorganic no wohia bag mmiɛnsa. Organic no wohia bag nwɔtwe. Ɛno da nkyɛn a, sɛdeɛ mekaeɛ no, nnua no bɔ nhyira nni mprenu. Ɛyɛ ɛpɛ berɛ no. Bosome du mmienu, bosome du Buronya bosom no ne ɛɛ January no mu no, nhyiren no ba a, ɛbɛduru hɔ, bohu sɛ na awia no a ɛbɔ no nti no, nsuo biara nni asase no mu. Deɛ ɛka no soil moisture no anim, ɛno nso nnim a, kyerɛ sɛ kokoo no, ɔntumi ntwe nufosuo no a ɔhia firi asase no, ɔnya. Ɛno nso tumi ma nhyiren no nyinaa poro gu. Ɛno nti, yɛakɔfa irrigation nso de aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, Term biara na kyerɛ sɛ nsuo wɔ asase no. Nyankopɔn nso aboa yɛ yie ne sɛ yɛne Ghana ha no cocoa no yɛ tropical plant, abibirem ko eh, kwaeɛmudua. Na adeɛ ohia ne ɛhyew, ɛna ɛhyew no ɛsɛ ano pem baabi. Yɛ ha deɛ term biara no ɛhyew no saa na ɛteɛ. Wokɔ Ecuador a, ɛduru ɛberɛ bi a, na hyew no temperature no akɔ fam paa nti nhyiren ne koraa ɛbɔnan no nyinaa poro agu. Yɛn ha nso yɛ term bi a temperature no buroni bɛka sɛ ɛyɛ even nti adeɛ a ɛhia ara ne nsuo. Nti sɛ wowɔ nsuo a kyerɛ sɛ bosom biara bɛte kokoo. Bosom biara bɛte kokoo. Ɛna sɛ nsuo wɔ asase no mu nso a na sɛ wote kokoo acre, wote bag aduonu a afei no irrigation nti wobɛte 40. Acts. Enti ɛno ne nhyehyɛeɛ a yɛahyehyɛ sɛ yɛde brɛ akuafoɔ. Na ɛbɛyɛ yie a mo dɔɔso. Na akuafoɔ mo dɔɔso. Ɛɛ yɛseseeɛ no mo boro ɔpepe baako. Yɛka sɛ yɛrekɔ ankorankora nso na yɛde akɔma mo a ɛbɛyɛ den. Na mmom no, ɛɛ, Mondelez, Akuapa, Cocoa nom ne ade, wɔayɛ nhyehyɛe, cooperatives no bi, mmiahu, sɛ sɛ mokeka mo ho bom na modi saa dwuma no a, ɛno na ɛma nneɛma a yɛbobɔ bɔ so nyinaa no, ɛkɔ yie. Menim Asan Yensofoɔ, Cocoa akuafoɔ a wɔakeka wɔn ho abom. Ɛnam sɛ wɔakeka wɔn abom a ɛkɔ pɛkyiri nti no, Pronii no, yɛyi yɛn nkurɔfoɔ a, kɔkɔbɔ ni nkurɔfoɔ a, na wɔn ara de wɔn kɔ, na wɔakɔ punu no. Yɛpunu no obiara afuo, yɛnya bi wom. Sɛdeɛ nananom kaeɛ no, cooperative yɛ nɔboa. Nkan deɛ nɔboa no, ɛɛ, yɛkɔgya wei afuo ne akɔdɔ, ne akɔdɔ wei nso deɛ, cocoa bɔ duru a, ne yɛn nyinaa ka bom, ne yɛakɔbɔ obi deɛ, ɛduru me so nso a, ne yɛakɔbɔ. Ɛnnɛ deɛ, nnɔboa no a yɛpɛ sɛ moyɛ no, ɛnyɛ adɔ nko ara, na mmom nnɔboa no gyina hɔ sɛ dwumadie biara a ɛsɛ sɛ modi wɔ mo afuo mu no, mobɛtumi aboaboa mo ho. Na sɛ punin a, ɛsɛ obiara afuo yɛhwɛ sɛ yɛpono no. Ɛduru spraying a, ɛsɛ obiara afuo yɛhu sɛ yɛspray. Fertilizer, ɛbi nka mu, ɛsɛ kuani bi, eka biara no, fertilizer dodoɔ a wohia no, akɔ hɔ. na ama dwumadie no akɔ yie. Ɛna Koko Board nhyɛ foforɔ nso reba. Nhyɛ a ɛde reba ne sɛ, koko adwuma no ɛyɛ business. Enti no kuani no ɛnsɛ sɛ ɔha ho pii. Yɛnim sɛ kuafoɔ bebree no boro mfeɛ aduosia. Na mfeɛ aduosia, kuani bi wɔ hɔnom a ebia ɔsies no wanya mfeɛ bɛyɛ sɛ aduonu. Wato sekan yi saa ara mfeɛ bɛyɛ sɛ aduanan nkɔ so nkosi da bɛn? Ɛno nti no, yɛrekra mfidie aba a afidie no potoka sɛ yɛse motorized slasher. Wo spake a na afidie no kɔ na ɔno ara na ɔdɔ afuo no ase de ma wo. Na ɛno no ba no, because yɛntumi mma mo nkɔso amfa sekan ne nnɔ ɛna afei nso no ɛyɛ redesize kumfuyɛ no champion ne adeɛ no ɛno nso ɛdi asase no nya ɛsɛe mo sɛ ɔse kumfuyɛ okumfuyɛ no a okum asase no nso ka ho ɛnɛ nanom akuafo mɛmɔ mo ahyɛ no nso redesize ne herbicides no Weed killers no, ɛku mfuiɛ no a ɔnyaa mu na wakum asase no nso aka ho. Enti ɛmma asase no nkyene, sɛ adeɛ a ɛwɔ mu nyinaa ɔsɛe no. Asase no microorganisms bi wɔ mu a ɛhia, nsonsono, worms, they churn the soil, wɔn na ɛma asase no dɔre ayi. Weedicides no bɛku saa mmoa yi nyinaa, ɛnna ɛmoko mo afuo mu a. Mmerɛ yi a mpɛn bebrebe yi ɛma nwoa yi ayera. Ɛno nti no yɛpɛ sɛ yɛsrɛ mo nanom akuafoɔ na ɛnyɛ asase no nko ara na ɛsrɛ no koko ho amote ɛnya kɔduru asase no pɛ na ɛnyini na twe aduro no bi na ɛkɔ n'aba no mu na aduro kɛmika yɛfrɛ no 2,4-D compound bi. Sɛ ɛka cocoa no mu na yɛde kɔ amannɔne a, cocoa no, yɛntɔ. Nti Japan se wɔn ahyeɛ sɛ tɛ bia wɔbɛhu two four di wɔyɛ cocoa bia, wɔn ntɔ Ghana cocoa bia mu koraa. Nti ɛnnɛ yɛresrɛ nananom, we disa adeɛ yɛabra wɔ cocoa ase. Yɛn nso yɛntumi ma mo mfa asekan aduro nti ɛno ntira yɛrekra afidie no aba Kuebe. Ba October na mfidie no yɛbɛkyɛ ama akuafoɔ no nyinaa na yɛde fa cooperative foɔ no so. Ɛno nti a cooperative no hia no, sɛ wonnye cooperative a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya yɛafidie no bi na wɔde adɔ. Nti yɛka ma Ghanafoɔ akuokuo akuafoɔ nyinaa te, wɔn ma ɛnyɛ cooperative wɔmfa wɔn nkɔhyɛ mu. Na obiara nkɔhyɛ cooperative mu. Ɛfiri saa bere kɔ yi no, nhyehyɛɛ de ba nyinaa no, te sɛ Mars Koko Spain, yɛn fi deɛ ɛbɛtɔ aba nyinaa no yɛbɛfa cooperative foɔ so. Enti nnuro no a ɛbɛba nyinaa no, ɛnam mo so. na ɛrekɔ akɔyɛ adwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛduru afuo no mu. Na yɛhyehyɛɛ ne sɛ kɔkɔ adwuma no sɛdeɛ meka yɛ business nti sɛ me medane a mefie a meti mu no sɛ ɛdan no ho penti no ɛpepa na mpɛ sɛ mepenti a ɛnyɛ me a na mpenti mefrɛ penta ho a bɛpenti. Efie hɔ no, sɛbea mu, ɛɛ, agyananbea no, ayi a yɛde bu nsuo no, ɛsɛe a, na mafrɛ prɔmba na waba abɛyɛ. Ɛnyɛ me na meyɛ. Efie lakye nyɛ adwuma a, na mafrɛ electrician na waba abɛyɛ adwuma. Saa na yɛpɛ sɛ kooko adwuma no yɛ. W'afuo no, ɛmu fu a, ɛsɛ yɛnya service provider. Ntsi yɛba yɛbɛhyɛ mmabufoɔ no moma tete companies a yɛfɛ no service providing companies. Service providers no ebinom adwuma wɔbɛyɛ ara ne sɛ wɔde mfidie bɛdɔ cocoa no ase. Ebinom nso pruning adwuma. Ntsi no wode ara ne sɛ wofa telefon a na wafrɛ na wɔn aba. Adɔ a na wɔn abɛdɔ pruning a afidie a meka yi nso no ɔdɔ wie a wotumi san ma wɔyɛ pruning ma wo. Afidie a ɛde reba no, ɔyɛɛ adwuma mmienu. Ɛno ara ne sɛ, ne nsa na ɛhyɛ ano sesa a, na ɔfiri adom. Na kyerɛ sɛ, deɛ ɛwɔ ano no te sɛ chainsaw ayi no, na afei ɛno nso de twitwatwa kokoo no, mmaa no ho ne ade. Enti yɛbɛma service companies apue mantam biara, district biara no. Yɛbɛma ɔmo atetetete service companies ɛna yɛbɛ register cooperatives no, akuafoɔ no nyinaa cocoa board bɛ register mo, mo asaase ne mo biribiara yɛ register mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ aban yɛ sɛ yɛ sɛ aban no fa ka no bi saa subsidy no yɛ register wo a yɛbɛma wo number nti wo phone so anaa obiara Wode wo fon nɔmba bɛma no sɛ ɔne yɛn nkasa no, wowɔ hɔ no a wobɛhu sɛ na fertilizer no, ɛte sɛ credit, yɛfrɛ no credit no, na ɛbɛgu wo fon so. Ɛbɛgu wo fon so, ɛno ara ne sɛ worekɔ shop a na wakɔgye wo fertilizer na wakɔ akɔgu. Biribi bi a wohia biara no, ɛbɛba wo fon so. Baabi a Cocobod yɛrekɔ no, Na ɛnam saa nsakrawee no a ɛreba no nti no, nsesaeɛ a ɛreba no nti no, yɛbɛhia sɛ yɛbɛnya cooperativefoɔ no na yɛde biribiara afa mo so. Ɛm sɛ nansa yi moakye sɛ yɛne Ivory Coastfoɔ adi dwumasono, na ɛnɛ megyina mahyɛ mu kena ne sɛ ɛɛ firi sɛ kokoo ba a Yɛpɛ sua so ha, Ivory Coast ne adeɛ nyinaa no yɛbɛtɔn kooko a wɔn a ɛtɔ no aborɔfo no wɔn na kyerɛ sɛ ɛboɔ sei na mede bɛma wo. Ɔka nso a yɛnoa no yie, ɛsɛ yɛfa no saa. Akɔ so saa Kwame Nkrumah no ne Ɔfɛɛ Boahene ɛyɛ Ivory Coast mampanyini dada wɔn tu ho anamɔn anyɛ yie. Mfeɛ bɛyɛ mmienu ne fa ni na yɛn ara yɛn mampanin, Nana Addo Dankwa Akuffo Addo, ɔne mampanin a ɛfi Ivory Coast ma no mu, ɛyɛ President Ouattara, wɔde hyɛɛ yɛn koko board. Ɛne yɛn nkorɔfoɔ a ɛwɔ Ivory Coast yɛfrɛ wɔn Le Cancer de Cafe Cacao sɛ yɛndi nkutaho na yɛn nso no yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a ɛboɔ no a tam biara no wɔn na de kyerɛ yɛn boɔ ɛte sɛ ebia wasi wo dan awie na wasi wo fie na obi aba sɛ mbɛhan dan yi ma tena mu ɔbaeɛ a ɔno na ɛde boɔ brɛ wo sɛ Chamber and hall no sei na mɛtua. Wo fie wura no ne ano akɔ so saa. Ɛnnɛ megyina ha meka, ɛnnɛ yɛn nso yɛde boɔ de akɔma wɔn. Yɛn sɛ cocoa boɔ no, amanɔne, wobɛhwɛ na aba fam ara two thousand eight hundred dollars. Ɛba saa a, ɛntumi nyɛ biribi biara. Ɛfiri ɛnnɛ rekɔ ɛyɛ twenty twenty, twenty twenty one. Koko a yɛbɛtɔn no wɔ Ivory Coast ne Ghana no, ɛboɔ no hue be two thousand six hundred dollars ɛna yɛbɛtɔn yɛ kookoo. Sɛ aborɔfo no ntumi a, wɔn nyae. Ɛna saa two thousand six hundred dollars no, yɛsisi wie a, akuafoɔ no wɔn wɔ mu Sɛ nkyɛmu ɔha biara no mo wɔ mu aduɔson, seventy per cent, na ɛno deɛ ɛm sɛ msese ɛyɛ akɔ bɛɛ ɛyi ten thousand Ghana cedis. Akuafoɔ no ɛm sɛ asɛm a meka mo ante. Sisi a koko. One ton yɛ seven thousand six hundred anaa anyɛ sa? Yɛakɔ fa ateɛ ara ma sisi ara no kuebe mo anye koraa mo bɛ gye ten thousand. Enti mo nhwɛ anim twenty twenty twenty twenty ɛbɛyɛ dɛ kɛse. Enti wɔn a de wɔn asase ama galamsey no, hɛn ade ayɛ wɔn. Ɛnyɛ ɛno nko ara, yɛayɛ nhyehyɛe wɔ mu a yɛde rekɔ Parliament. Parliament hyɛ mu kena wie a, aban biara ntumi mma mmɛsesa no. Na Parliament hyɛ mu kena wie nso a, nea ɛdɛ wɔ mu ne sɛ, sika bi a ɛbɛba akyire biara no, ɛsɛ sɛ yɛde bi ma mo, bonus. Ɛno nka mo boɔ no ho. Enti yɛayɛ saa nhyehyɛe no nyinaa awie. Ɛno nti no, sɛ saa wei nyinaa bɛkɔ so a, na gye sɛ mo cooperative mo yɛ no yie because w'ahwɛ sɛ cocoa bag yɛ bɛ tɔ no more than six hundred Ghana cedis a, wo wɔ cocoa ahwɛ no yie. Ɛnti no, nanom akuafoɔ cooperatives no, ɛyɛ adeɛ ɛhia yɛ paa, yɛyɛ hu no sɛ ɛno ne ɛkwan yɛ bɛ fa so a, Yɛde dwumadie ahoroɔ a yɛde ba nyinaa de bɛbrɛ mo. Ayɛ akuafoɔ a monni sika. Sisiiɛ yi a cooperatives ma fam yi, ɛɛ bankfoɔ wɔ ha, wɔn tie me, bankfoɔ mo tie a, wɔn tie me yie. Cooperatives no aba no deɛ, yɛne koko bɔ, yɛbɛdi wɔn agyinamu, momfa sika no ma wɔn. wɔn wɔn nkɔwura cooperative wɔn nhwɛ ne nso ɛne sɛ sɛ cooperative no wɔ hɔ nko ara deɛ a mokɔ bank a because yɛayɛ ne sɛ cooperative bi a mo register wɔ ɛɛ ɛfɛn sɛ department of cooperatives a mo ma yɛhyɛ defoɔ no nfa mo gyina mu na koko board. na y'alɔyafoɔ no nso ntintim so nkrataa ma mo. Yɛwie a na kyerɛ sɛ yɛne mo akɔ apam, anaa anyɛ saa? Yɛkɔ apam wie a, mohia sika bi a wɔ bank a yɛne yɛn abɛdi mo agyinamu na moagye. Ɛnti cooperative no yɛ ɛbɛboa ma kokoo no. Kyerɛ sɛ, ɛɛ, mehu sɛdeɛ me nsi nka. Ɛna wohwɛ nhwɛ a yɛ no a, kuebe, afuo ɛka, wante kokoo koraa, sɛ ɔte kokoo bag aduonu, wante koraa no bag aduonu. Saa na yɛpɛ sɛ yɛyɛ, yɛpɛ sɛ kokoo no ɛyɛ anika, ɛyɛ akɔnnɔ, na me, mefa akwanya wei so na mada ɛyɛ GIZ foɔ, German srati for international cooperation mada wɔn ase because wɔn na ayɛ a wɔn de cooperatives no ɛboaboa mo ano ɛde mo kɔ bonsu ma mo kɔ nya nkyerɛkyerɛ ɛɛ GIZ fo wɔn wɔ hanom a